Dad. Cesau'r cas, calon drom, creulon yw dy newyddion. Crac a hyll a'i ffagl bon a tarannau'r ddaeargryn hon. Edmygedd enfys dy ddewrder yn dy flinder, arwr dygni. dy frwydr di. Cynhesa nawr gyda dy gymar rwth, dan danbaid melyn, o flaen sidan ddŵr, ar draeth mae'r cros, eich hafan. Mae'n drychinebus be sydd wedi digwydd i ti, Dad. Dyma hunllef mwyaf creulon fy mywyd. Mae'n llawer rhy fuan. Dwi dal mewn sioc. Dwi wedi clywed dy ffrindiau, dy deulu yn dweud pethau hyfryd amdano ti yma heddiw, Dad. Dy lwyddiannau, dy gymeriad lliwgar. Y tu wedi ysbrydoli a thwymo mynydd o galonnau. Roedd fy mhlentyndod gyda ti yn un hudol. Roeddet yn storïwr brwd a pranciwr o safon. Dyna sut y bydd y plant a finnau'n dy gofio yn gariadus. Roedd gen ti ddychymyg gwyllt, chwilfrydig a thwyllodrus oedd wastad yn gredadwy. Roeddet yn feistr ar y grefft o storïo a thwyllo. Ydych chi'n cofio, Plantos, y bydde Tad-cu yn mynnu bod yna geffyl yn rhydd ar waelod y stryd, Arth yn byw'n ei gwtsh dan stâr, a Blaidd yn cysgu uwchben ei foiler? A phwy all anghofio'i fwgwd hen ddyn? Fe codai ofn ar Rhiannon finne a sawl galwr heibio. Parhaodd gyda'r traddodiad gwallgofus yma gyda chi blantos hefyd. Roeddet yn anturiaethwr, Dad, ac yn hael dy fyd yn yr awyr agored. Y mwynheuon adrodd lawer o storïau a chaneuon tra'n crwydro'r coedwigoedd a mynydda. Atgof hwylus a ddaw i'n meddwl yw y tî'n taflu stwmp afal i mewn i'r goedwig yng Nghastell Coch i ddal ein sylw. Yna mynnu am dawelwch. Yn barod am amser stori. Hysht! Clywsoch chi hwnna? Sŵn y tylwyth teg yn dawnsio yn feddw droed ar ei chwyrlu gwgan. tra gorweddai'r ellyll yn hael ei byd rôl diwrnod caled yn prancio. A! Welsoch chi hwnna? Tu ôl i'r boncyff na! Wel, efallai tro nesa.

Did you see that? Behind that stump. Well, maybe next time. Byrlymau tro wyntog, y diafol yn dyfod. Y rhesymid a'r llestri. Am dipyn o gwmni. Diafol y llestri. Yn tinclan, nid siarad. Yn penblethu'r llestri. A ydyw'n gwneud gwaith? Na di wrth gwrs. Mae'n ddiafol, nid dewin. Mae'r dewin ar daith. Aha! Cwr pwll dŵr! A'i drawfynnau gysgodi rhag y fronfraith. meddai Nigel di Malwen yn betrusgar ar daith. Aha! Plymiaf i'r dyfnderoedd. Dihangaf o'r fronfraith chwilfrydig a'i chanu hwytwitau. Mae fy nghlustiau ar dan o dy ganu persain, meddai Nigel di Malwen i'r fronfraith gosgeiddig a gylchau o gwmpas y pwll i'w chei phen. I mewn a fi! I gysgodi o'r fronfraith chwitwitaidd. Dere Beti Broga! Caria fi! Caria fi! At y lili ddŵr felen! Ddŵr felen fan draw! Un, dau, tri, cydian dyn! Migl di mentrus! Migl di malwen! y galw. Y clustiau myd nawr yn glin. Tara'r nodyn, y salem cryf. Poetha. Doetha. Bu farw. Llaw. Braw. Atsain. At sain. A dyn nhw'n clywed? Braw. Llaw. Mawr. Nawr. Lleisiau yn fy mhen. Maldod sydd angen ar ben. Tic, toc. Breichau'r cloc.

Roeddwn yn fregus cyn i ti adael, a phan gadawaist fi, fe holltwyd fy nghalon. Cefai sioc ar ethrol. Rwy'n dy golli'n ddifrifol. Ni allaf ddygymod. Ni allaf dderbyn. Cariad am byth. Dy anwyl